Croeso i Sir Conwy, sir sydd yn gartre i rai o gynyrchwyr bwyd gorau'r Deyrnas Unedig. Mae'r sir yma yn cynnig popeth, o arfordir trawiadol i borfeydd gleision chyfoethog cefn gwlad. Pob hydre, mae Tre Conwy yn gartre i ŵyl fwyd mwyaf gogledd Cymru. Mae'r ŵyl yn para dros ddau ddiwrnod ac yn denu dros gant a hanner o stondynwyr, ambell i wyneb cyfarwydd a dros 5,000 ar hugain o bobl i'r digwyddiad yma. Mae'n gyfle arbennig i gynyrchwyr bwyd yr ardal i arddangos eu cynnyrch ac hefyd yn gyfle i'r cyhoedd ddod i wybod am fusnesau newydd ac i flasu cynnyrch lleol gan gynhyrchwyr lleol. Yn ystod yr hanner awr nesaf cawn gwrdd â rhai o'r cynhyrchwyr hynny rhai o gynhyrchwyr bwyd gorau'r wlad. Felly, byddwch yn barod am daith arbennig drwy sir sydd yn prysur dod yn rhyngwladol adnabyddus am safon eu cynnyrch. Mae'n taith ni o amgylch Sir Conwy yn cychwyn yn Llanrwst, a dyn ni am ymweld â fferm Cau Melwr. Mae'r fferm wedi ei leoli ar gyrion Llanrwst. Erbyn hyn mae Alwyn Hughes a'i wraig Ceri yn canolbwyntio ar dyfu a gwerthu llysiau a ffrwythau. Wel, yn draddodiadol, ffarm deuluol ydan ni yn gwartheg a defaid ac fel amryw i amaethwyr arall wedi arallgyfeirio, a gyda diddordeb mewn tyfu llysiau ac wedi ehangu y broses yna a rydyn ni'n tyfu tua rhwng 20 i 30 o wahanol lysiau a ffrwythau drwy'r tymor i gyd. I blannu'r cnydau yma, rydyn ni'n cochwyn o gwmpas tua dolyg hefo'r hacedau cyntaf mewn yn y, yn y polytunnel, lle da ni'n gwneud plugs i sy'n mynd allan i'r cae. Ac ar gyfer gwneud llysiau i'r tymhorol drwy'r flwyddyn mae rhaid plannu bob mis. So mi fyddwn ni'n plannu allan yn y cye tua dechrau mis Mai a gorffen tua mis Gorffennaf. Da ni'n gwerthu ym marchnad y ffermwyr yn warchodfa yn Conwy unwaith y mis ac ar y cei yn Conwy, mae hwnnw hefyd unwaith y mis. Da ni hefyd yn gwerthu i'r co-ops sy'n mynd drwy ysgolion a gymdeithasau lleol. Da ni ar hyn o bryd yn mynd â rhai i Ysgol y Creuddyn, Ysgol y Gogarth, Cap y Garmon, Bro Cernyw ac Ysbyty Ifan. Hefyd, um, yn dymhorol, dibynnu ar beth sydd yna, mi fydd allwch ddod heibio'r fferm a byllu a, a gwerthu yn, yn syth i'r cwsmer. Rydyn yn gobeithio fy ni yma am sawl blwyddyn eto, a fel mae tanwydd yn mynd yn ddrud a byllu, Be sy'n well na prynu llysiau sydd yn agos iawn i, i lle maen nhw'n cael eu tyfu, so dyn nhw'n gofod trafeilio'n bell iawn ac yn ffres. Mae'n taith ni o amgylch Sir Conwy yn parhau, er dyn ni'n aros yn nhref fechan Llanrwst. Yn eistedd ger yr afon mae adeilad hynafol tu hwnt i'r bont. Bellach, Tim ac Isla Maddox sydd yn gyfrifol am y tŷ bwyta diddorol yma. We tried as to Hunter Bont, which we started nine years ago um, as a tea rooms cafe here in Llanrwst.

You're not going to win every year by any means, but just to get recognised I think is a great thing for everybody to see. ni'n teithio rhyw ychydig i'r de, tuag at Bedws y Coed ar gyfer ein cynnyrchydd nesaf. A lawr i bentre Ysbyty Ifan. Yn ucheldir y mynyddoedd, mae Trevor Roberts a'i wraig yn rhedeg busnes deuluol. Busnes yn gwerthu wyau ffres. Mae ni fferm ochr cefn isa, ger Ysbyty Ifan, Bytws y Coed, ac ydan ni'n ffarmio Uh, defaid, mae gen ni 500 o ddefaid llun sydd wedi cael eu cofestru. A wel, ar hyn o bryd mae gen i 900 o ieir. Ers da ni yma wedi bod yn cadw chydig o ieir ar gyfer defnydd hynny mewn gwirionedd lle. Ond os ni gynyddu nhw i rhyw hanner cant a gweld bod yna farchnad uh, yn lleol iawn iawn, sef mewn becws lawr yn y pentre ac yna yn y swyddfa bost ac oedden ni'n cael busnes da iawn gyda nhw. Ro'n i'n teimlo fel, os 'da ni'n gallu gwerthu cynnyrch o fewn ardal mor fychan â hon, bod 'na le i ni ehangu. Ar hyn o bryd yn gwerthu mewn siopau lleol, siop Sbyty Fan, Pentre Feilas, ac yna yn Betws y Coed a lawr i Hyd Allar Awst. Mae'r wyau hefyd ar gael mewn rhai marchodoedd ffermwyr, um, mi o'n nhw yn Gwyl Conwy, ac hefyd yn Gwir Fel, ac hefyd i Dai Bwyta a llefydd yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Medi 2010, dethon ni ennill gwobr drwy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sef y Fine Farm Produce, um, gwobr sy'n cael ei roed i rywun sy'n cynnyrchu yn lleol a cynnyrchu o safon. Hynny yw, mae rhaid i'r wyliau a'r ffordd Mae'r cynnyrch cael ei gynhyrchu fod i fyny Safon yr Milwraeth. Mae'n bwriad ni ar hyn o bryd fel teulu ydi gallu cynhyrchu cynnyrch o'r safon orau, a yn ôl yr hyn o wybodaeth da ni'n cael yn dol gan y cwsmeriad ydi bod yn cynnyrch ni yn yn bodloni pawb yn fawr fawr iawn ac felly dos ar hyn o bryd aros fel da ni a cynhyrchu cynnyrch o'r safon orau. Mae'n taith ni'n parhau, ac yn ôl yr awn ni am lan rwst. Mae gan Deiniol ap Dafydd yn blas ar fwyd dri lleoliad yng nghanol y dre. Busnes erbyn hyn sy'n llwyddiannus iawn ar ôl blynyddoedd o waith caled. O'r cychwyn cyntaf, datblygu Blas ar Fwyd fel clwstwr o fusnesau. Mae clwstwr o fusnesau wastad yn gweithio'n well na un ar ben ei hun. A mewn gwirionedd, be wnaethon ni cychwyn oedd cael cegin gynhyrchu, er mwyn cael cynhyrchu bwydydd ffresh ym Mhlas ar Fwyd, a wedyn oeddwn i'n cyfanwerthu a mi oeddwn i'n manwerthu drwy'r siop ac hefyd hefo gwasanaeth arlwyo. Wel, dechrau yn 1988, rhyw ychydig dros ugain mlynedd yn ôl bellach, isio dod nôl i Gymru, dim gwaith yn yr ardal, dim gwaith yng Nghymru ar y, ar y cyfnod yna, a penderfynu na dyna, dyma'r lle iawn i gael cychwyn busnes yn hunin. Dros amser, mi ddatblygodd Blas ar Fwyd yn rhyw dri brand gwahanol, sef Blas ar Win, Blas ar Fwyd ac Amser Da. Y rheswm dros gynhyrchu bwyd ym Mhlas ar Fwyd yn y cychwyn oedd bod ni ddim yn hapus gyda'r bwydydd ffresh, delicatessen, oedd ni'n medru prynu ar yr amser hynny. Felly, yr unig ateb oedd cynhyrchu'r bwyd yna yn ffresh ar ein cyfer ni'n hunin. Ac o hynny y beth, oedd hi'n gweld bod 'na farchnad gyfanwerthiol i gael e mewn i siopau eraill ac i mewn i westai a thai bwytai eraill. Mae cychwyn busnes ar unrhyw amser yn eithriadol o anodd. Beth sy'n bwysig ydy cael y syniad yn iawn, cael y gwaith cartre'n iawn, cael y lleoliad yn iawn a cael y brwdfrydedd a'r tîm yn gywir. Dyna sy'n mynd i roid y tyfiant i chi a dyna sy'n mynd i roid busnes llwyddiannus i chi. Fi mae'n debyg sydd yn dewis bwyd a diod sy'n dod i mewn i Blas ar Fwyd nad ydan ni ddim yn cynhyrchu'n hunin. Dwi wedi bod yn gweithio hefo gwin yn broffesiynol ers dros ddeng mlynedd ar ugen. Da ni wedi dod i nabod teuluoedd arbennig hyd a lled y byd erbyn hyn. Yr un peth ar yr ochr bwyd, da ni'n delio gyda arbenigwyr yn yr Eidal, rhei eraill yn Sbaen, rhei eraill yn, yn Lloegr neu yng Nghymru, ond chwilio am y gorau o'r gorau, am y prisiau gorau, er mwyn i ni fedru cario ymlaen yn y math yma o fusnes. Y brif wobr da ni wedi ennill lenni ydy tair seren aur gen y Taste Awards am yn pwdin dolyg ni. Mae hynny'n golygu bod gennym ni pwdin dolyg gorau'r byd lle mae 36 o Brif farnwyr bwyd Prydain wedi deud yn unfrydol bod hwnnw yn werth tair seren. Ddwy flynedd yn ôl, nath ni ennill yr un wobr gyda marmled. Math gwahanol o gynnyrch, yr un un lefel o wobr. Dyna 'dan ni'n hoffi gael ydi gweld ystod gytbwys o wobrau. Mae Blas ar Fwyd yn edrych i dyfu, 'dan ni'n edrych yn amlwg i fod o well gwasanaeth i bob cornel o Gymru. Mae 'na syniadau eraill ar sut 'da ni am ddatblygu Blas ar Fwyd, ond mae hynna yn cael ei cadw yn weddol ddistaw ar y funud. I'r gogledd ychydig yr awn ni nawr, a theithio i ardal Glan Conwy. Nepell o aber yr afon Conwy ac ar fferm y teulu, mae Jonathan Hughes wedi sefydlu fragdy i hun, The Great Orme Brewery. Cwmni sydd bellach yn cynhyrchu pedwar math o gwrw ac un lager. Great Orme Brewery uh, was established in 2006.

I ni'n teithio nawr i un o drefi mwya'r sir, tref hanesyddol Conwy. Ar lan yr afon ac wrth droed y castell yng Nghonwy, y mae cartref un o fusnesau mwyaf llwyddiannus y dre. Mae Cregyn Gleision Conwy yn adnabyddus iawn, sydd yn denu nifer o bobl o bell ag agos i flasu'r cynnyrch bendigedig yma.

Nôl â ni nawr i lawr y dyffryn ac i dre Llanrwst ar gyfer ein cynhyrchydd nesaf. Mae Llanrwst yn gartref i gwmni Sugar a Spice, cwmni sy'n cael ei rhedeg gan ddwy hen ffrind, Rhian Williams a Rhian Owen. Wnaethon ni gychwyn y busnes mewn siop fechan ar Stryd Watling yn Llanrwst ac mae'r pethau wedi datblygu gymaint a dweud y gwir ers hynny. Oedd y ddwy ohonon ni fanno a gwerthu cacennau a prynu bara i mewn, a wedyn o fewn dwy flynedd symud i fecws arall, adeilad ffarm a rhedeg y ddau le. Mae cynnyrch Sugar and Space yn amrywio o gacennau i seigiau sawrus, quiches, cacennau priodas a melysfwyd. Yn 2002, wnaethon ni benderfynu cau y siop. Roedd Dull pawb o siopa 'di newid ydyn nhw erbyn hyn oedd 'ne rhai archfarchnadoedd yn nes atyn ni oedden nhw'n siopa dan yr un to ar ôl hynny nethon ni symud i'r becws yn 2006 a 'dyn ni'n danfon cacennau i siope a ydi ehangu'n hardal yn fawr iawn. 'Dyn ni 'di ennill ambell i wobr dros y blynyddoedd. Run cynta un oedd yn 2007, naethon ni ga'l gwobr am Flapjacs Cyraeans Duon ag oedden ni yn ymfalchïo yn hynny. Wedyn, trio ambell i wobr arall, 'di ca'l y Great Taste ag wedyn 'da ni 'di trio rei gwir flas. A hefyd 'da ni 'di ennill gwobr mewn busoddwyr mewn pobol so 'da ni falch iawn o hynny mae o'n grêt i'r tîm i gyd a deud y gwir. Dwi me'wl bo' ni yn ymfalchïo. yn y busnes da ni wedi greu i feddwl bod y peth wedi datblygu o hedyn wir i lle mae o wedi cyrraedd rwan. Ond dwi'n meddwl bod o yn beth da rwsud da ni ddigon mawr i allu cyflenwi a gwneud yr archebion i gyd ond hefyd da ni ddigon bach i edrych ar ôl yn cwsmeriaid a bod efo perthynas agos atyn nhw. A dwi'n meddwl bod hynny'n neud gwahaniaeth mawr bod ni'n gallu siarad hefo nhw ar y ffôn a gweld yn union be wdi gofynion nhw. Da ni di cychwyn datblygu defnyddio cynhyrchwyr Cymraeg eraill yym efo Caws a Hufen ag yn y blaen a'r bwriad ydi mynd i neud mwy o hynny fel wir bod ni'n codi ymwybyddiaeth ni fel cwmni ond hefyd cwmnïau Cymraeg eraill a mwy ar y brandio wedyn. I dde y sir yr awn ni nesa, ac i bentref Oilas ger Betws y Coed. Ar gyrion yr A5 ym Mhentref Oilas, y mae cartre un o gwmnioedd newydd y sir,

Dyn ni'n teithio nôl at yr arfordir ar gyfer ein cynhyrchydd ola, ac yn ôl i dre Conwy. Wel, gall neb alw yng Nghonwy heb flasu selsig arbennig Edwards o Gonwy. Maen nhw ar gael ledled y byd, a pwy fysa meddwl eu bod yn cael eu cynhyrchu gan entrepreneur o Gonwy? Mab ffarm ydw i, yn wreiddiol. Mae 'ngwreiddiau fi yn Nyffryn Conwy. Oedd y fferm ddim digon mawr i fi a nai fy frawd, ac am mai fi oedd y ciw ienga, fi gath 'y nghicio allan. Yym, ma' hon yn Chelsea draddodiadol fel ein. O'dd gynna i ddiddordeb mawr mewn busnes erioed, a felly fues i ddigon ffodus i gychwyn busnes yn ugain oed. Siop fechan draddodiadol ofnadwy, a dim adnoddau yna o gwbl. Ond yym, un peth oedd gynna i oedd brwdfrydedd, a dwi'n meddwl bod hynny'n holl bwysig. A felly dyna ddechrau. Mae gen i ddau safle, mae gennym ni safle y siop yng Nghonwy ei hun, a wedyn mae gennym ni'r ffatri yma yng Nghonwy hefyd. Dan ni'n cyflogi oddeutu deugian i hanner cant o fobl bellach, a dan ni'n gobeithio bydd y niferoedd yna wrth reswm yn yn tyfu dros y ddwy flynedd nesaf. Fel busnes, da ni'n gwerthu sawl math o gynnyrch. Gwerthu lawer iawn o peis a pasteiod ac yn y blaen, selsig wrth reswm, cig oen a cig eidion ac yn y blaen. Dros y blynyddoedd, da ni 'di bod yn ffodus iawn fel cwmni i ennill sawl gwobr bellach. Dan ni'n hoff iawn o wobr y Gwir Las. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth fedrwn ni yng Nghymru fod yn falch iawn ohono fo. A hefyd ydach chi'n cael ymborth gan rywun sydd tu allan i'r busnes am 'ych cynnyrch chi, a ma' hwnna'n werthfawr. tu hwnt. Rhai o'r pethau sy'n bwysig i fi, dwi'n teimlo, ydy cysondeb mewn cynnyrch. Oherwydd pe dach chi'n cael cysondeb yn eich cynnyrch hefyd ac yn bob peth yn ymwneud â'ch busnes chi, dach chi wedyn yn cael ail werthiant yn eich cynnyrch, a mae hynny'n bwynt hynod bwysig. Dach chi wirioneddol angen eich cwsmeriaid brynu ych cynnyrch dro ar ôl tro. Da ni ŵan yn allforio i Ffrainc, i Hong Kong, i Malaysia, a pwysau meddwl y bod 'na farchnad i Selsig wedi cael i'w wneud yng Nghonwy yn Kuala Lumpur. Da ni'n edrych ymlaen i'r dyfodol i ehangu gwerthiant y cynnyrch yma. Ond dan ni hefyd dros y ddwy dair blynedd nesaf yn mynd i fod yn weithio'n galed i sefydlu fwy eto ar y brand, yr enw Edwards a Gonwy, a dod â cynnyrch gwahanol o dan yr enw yma i'r archfarchnad ledled Cymru a'r gororau, a dyna ydy rhan o'r o'r plan.